Siwmai pawb, siwmai criw celf. Uh, dyma ni unwaith eto am sesiwn fyw. Gadewch i fi wybod os ych chi methu clywed fi neu methu gweld rhywbeth. Oce, okay? danfonwch neges Twitter neu neges ar fan hyn. Um, na fe, ydych chi'n gallu... Mae'n just draw fan hyn, draw fan hyn. Ydych chi'n... Felly... Mae bwrw ymlaen a jyst cymryd bod pawb yn gallu clywed yn iawn. Beth o'n i'n meddwl sy'n ei wneud heddiw oedd rhywbeth bach yn wahanol, gan bod gwaith gyda fi i wneud, o'n i'n meddwl 'swn i'n dangos i chi tipyn bach o be dwi wedi bod yn gweithio arno fe wythnos yma, um, a dangos i chi chydig o tips pan mae'n dod i sketcho pethau. Felly, fel chi'n gwybod, dwi'n gweithio ar y llyfr yma, dyma llyfr trio, rhif 3, y ddau gynta fan hyn, falle bod chi wedi gweld nhw, falle ddim, ond nhw'n ffantastig. Um, gan... O, diolch Mister Iconic. Um, gan Manon Steffan Ross a llawn lluniau gen i. Dyma nhw. Wel, dwi jyst wrthi yn darllen uh, sgript yr un newydd a'r cam cyntaf o wneud lluniau ar gyfer llyfrau fel hyn yw i fi ddarllen trwy iddo fe a nodi be dwi eisiau gwneud lluniau ohono fe, be sy'n gwneud llun da, a wedyn ni'n gwneud sketches o'r lluniau yna. So dyna beth byddai'n gwneud heddi, yw 10 munud, chwarter awr bach o wneud sketches i chi a dangos i chi, falle i chi pigo lan tips am a sut i sketcho. Um, a pam fod yna'n bwysig, falle bod chi wedi clywed y term o'r blaen, um, a pam bod angen gwneud. So, um, dyma ni'r llyfr, a dwi wedi bod yn gwneud chydig o'r sketches yn barod, um, a dwi wedi cyrraedd penod rhif chwech. So penod chwech byddai'n wneud gyda chi. Uh, nawr, sketcho. Okay? Pwysigrwydd sketcho yw hyn. Ww, beth cyntaf i'n neud, allwch chi gael wastad hwyl, edrych ar stad y pensil i yma. Dwi'n meddwl i'n sketcho gyda'r pensil yna. Mae'n dda i ddim. So dwi'n defnyddio hon ar anghen fel yma, sef uh, nadwr peiriant naddu. A dyna ni. Ww, digon miniog. Mae yna man i fi wneud yna, tra bod fi'n wneud. Ding! Fantastic, piece of kit. Sylwer pa mor daclus y TD o popeth yn, yr, yn y lle yma. Reit te, so, pensili yn barod. Oce, okay. so, falle bod chi fel fi, a pan ych chi'n trio gwneud llun, Ydych chi'n trio dechrau off a wneud y llun gorau fedrwch chi o'r dechrau. So falle bod chi'n dechrau yn super manwl, falle dwi'n mynd i llun o person fan hyn, a dwi eisiau bod nhw'n edrych mewn rhyw ffordd arbennig, ond yn trio wneud y gorau gallau. A wedyn ni, os chi'n wneud mm, camgymeriad, falle... O oh dia, Mae'n rhaid goesio fel ffordd anghywir. Ah, mae'n rhaid chi dechrau eto. Ah, mae'n rubbish. Ah, mae'n llif yn awful. Ah, ah, beth yw'r pwynt? Wel, un ffordd o helpu osgoi stwff fel yna i ddigwydd a colli tymer yw i sgetio, sef wneud llun bras cyntaf a trio cael syniad o beth chi eisiau gwneud, a wedyn ni datblygu'r llun yna mewn i llun mwy gorffenedig. Mae'n bwysig iawn i wneud e, enwedig pan chi'n gwneud prosiect gyda rhywun arall, fel bod chi'n gallu rannu, wel dyma beth dwi'n meddwl, a wedyn i chi'n danfon y lluniau at yr awdur neu'r wasg, a wedyn ni maen nhw'n gweld, ie, yeah, ie, yeah, dyna'r fath o beth, cyn bod chi'n symud ymlaen i wneud y lluniau gorffenedig rhag ofn bod chi'n gwneud rhywbeth holl ar anghywir. Felly, chi'n gweld, dyma'r dra, uh, script y stori, a dwi wedi nodi pa luniau sydd angen, a wedyn ni, um, dwi wedi wneud rhai sketches yn barod. So, mae rhain yn hollol scribbly, ydych chi'n gweld? Dyma'r fath o sort of safon y sketches dyn ni wedi gwneud. Just i kind of ddweud pwy sy'n eistedd fan hyn. Falle bod rhai o chi wedi dysgu sut i wneud y lluniau o cymeriadau trio o'r blaen. Wel, triwch cofio byddwn ni'n gwneud rai o'r un heddiw, byddwch chi'n gallu marfer gyda fi. A dych chi'n gweld, dyn ni'n gwneud sketches fel hyn, just i ddangos y fath o bethau dyn ni'n mwyn eu llunio ohonyn nhw. A lot o linellau, a dim ots bod yn rough. Dwi'n dim un o'r ein yn ddigon da i fod mewn llyfr gorffenedig, ond maen nhw'n ddigon da i kind of roi synwyr o beth dwi eisiau a ble, sut dwi eisiau gwneud y lluniau. So dyma ni, bydd yna cant o luniau yn y llyfr gorffenedig, Felly, mae yna 9 penod, so rhyw deg o sketches ym mhob penod. Falle bod chi'n cael syl- syniad o'r llyfr yma, o'r sketches yma. Mae'n llyfr doniol a silly unwaith eto. Dyna ni ni, dyna ni'n mynd trwy 40, a ni wedi cyrraedd rhyw rhif 48, llun 49, a ni'n cyrraedd penod 6. So, Na i taflu'r pethau yma mas o'r ffordd. A dyma ni, y penod sydd gen i i sgetio heddi. A sy'n cool os ydych chi'n gallu helpu fi i, um, i, i ddeall beth i'n neud. So, dyma beth sydd gen i, penod chwech, a wedi nodi y lluniau bydd eisiau neud. So dyna byddai'n neud heddi, yw mynd trwy, neud rhoi lluniau, a wedyn allwch chi hefyd, falle, sgetio rhai o'r lluniau hefyd. Um, fi'n meddwl, os yw'n iawn gan Manon Steffan, falle na roed y penod yma. Mm, falle na ddim. Gen i weld, achos mae'n yna spoilers, so dim eisiau rhoi spoilers. Ond na roed rhyw enghraifft o sgript ar-lein i chi lawrlwytho wedyn, um, fel bod chi'n gallu wedyn i cael go ar penderfynu pa luniau ydych chi'n mynd wneud a sut i sgetio'n y mas. Sy'n ni'n caru gweld y sketches, fi'n siŵr bod sy'n Manon hefyd. So, Mae'r pennod yn dechrau, roedd Trio ar ei ffordd i garafan Anti Janet. Maen nhw yn y Steddfod, so unrhyw un sydd wedi bod i Steddfod a maes carafanau, maen nhw'n dechrau off maes ar y ffordd i'r carafan. So dyma ffordd yn unig sketch. So, dyn ni eisiau llun o Trio ar y ffordd i'r carafan. So, falle bod fi'n sketcho, dechrau sketch, o sketch fi 50 yw hwn. Um, so falle bod ni eisiau, right, tri person fan hyn, y trio, yn cerdded. Am y rough o'na. A wedyn ni'n cerdded tuag at Caravan Auntie Janet. So, rhywbeth fel yna. So, dyna'r fath o siapau dyn ni moyn ar y llun yma. Nawr, mae maes carafanau, so falle bod ni moyn lot fwy o garafanau eraill o gwmpas y lle, os ydych chi ar wedi bod. Mae loads o carafanau dros bob man, ffenestri ar y carafanau. Falle bod rhai nhw gyda baner Cymru, chi wedi gweld nhw o'r carafanau. Baneri. Roedd Bricks yn dal y carafan i fyny. Nawr mae Aunty Janet gyda fel pethau pink flufflyd dros bob man yn dweud gynharach yn y llyfr. Falle bod sbwriel tu fas o'r carafanau yma. Falle mwd, chos mae'n steddfod. A dyna dechrau'r sketch. Falle ni'n gwneud y e bach yn fwy. Dych chi'n cofio sut oedd cymeriadau uh, Yn edrych fel... Mae siarad yn uwch os ydych chi'n gallu clywed bach yn well. Yn troi hwn lan. Byddwch chi be? Beth am i ni gael bach o music hefyd, fel bod chi'n gallu... Fel bod yn teimlo mwy fel criw cael... Dyna ni. So os chi'n methu clywed fi, allwch chi clywed bach o music, ta beth. A na i siarad lan y gweiddi os allai. Oce, okay. so, uh, tri aelod, y trio yw Derek Dynamo, sydd yn y gwallt mawr fel hyn.

Dennis. Gwaith gwahanol. Gweld, dyn ni'n just llinellau bras iawn. Cadw fe

pwysig yn y ffin, i'r carfan a trio. Mae'n ffain na edrych bach yn byfedd, so na i switch o'r adrodd yn Mae'n sketch, jyst dim ots, os ydy'n newid pethau ar gold, banner Cymru, o wastad yn anfer yn unio. Hoffech chi fideo rhyw bryd um, o sut i wneud banner Cymru, falle na wneud hynna o ffos nesaf, achos bod pawb yn ffynnon yn araf i wneud, a'r carfan y cefn. Rhywbeth fel yna. So dyna ddigon am sketch. So, awn ni symud ymlaen i llun nesa, llun 51. So, ni edrych eto ar y stori, beth yw'r sketch nesa dyn ni am. Uh, Mae'n mynd i'r carafan, beth sy'n wedi nodi? Oce, okay, roedd popeth yn binc ac yn fflyfflyd yn y garafan. Ac er i Auntie Janet, so mae Auntie Janet yn y garafan, gwneud diod squash a bisgedi iddyn nhw. Roedd dim siocled ar y bisgedi. Ww. A wedyn, maen nhw'n iste yn y carafán. So falle byddai'n eisiau rhyw lun ohonyn nhw yn y carafán. Ond beth sy'n digwydd nesaf jyst i weld, a, ah, edrych, ew, sbiwch, yr archdderwydd. Tydi yn edrych yn fi galon. So'r archdderwydd, neu ninjas y steddfod, fel mae ninja, prif ninja steddfod, fel maen nhw'n galw fe'n llyfr. A mynd heibio'r carafan ar ei ffordd i'r seremoni ac olwg brif, olwg trist ar ei wyneb. So beth am i fi roed nhw yn y carafan, yn edrych mas o'r ffenes, yn gwylio fe mynd heibio. So, wedi gweld y tu fas y carafan, sy'n cwbl i gael llun o'n nhw tu fewn i'r carafan hefyd. Felly, beth am i ddechrau, dwi'n meddwl, y ffenes yn y canol, A chi'n gweld, gyda sketch, chi'n gallu gweithio mas ble mae pethau'n mynd. So, falle bod ni'n moyn ffenest fyna, a ni'n moyn y pedwar yn y, yn y llun. Janet a Trio. A fel mae'n weithio, mae'n bwrdd o dan ffenest. A gawn ni'r arch dderwydd yn cael ei heibio. Yn edrych yn drist. Rwy'n ar drist fyna. A mae'n gwisgo ei busnes.

Dwi'n gwybod bod chi'n tu fewn i'r carafan. So, dyma ni, edrych tu fas i'r carafan, a'r bwrdd yn hyn. Be sy'n ar y bwrdd yn y carafan? Wel, cofiwch, dion squash a bisgedi, heb siocled. So mae manylion bach fel yna'n help os chi'n sgetsio lluniau ar gyfer stori. Peidiwch jyst dangos y prif bethe, ond sgetswch y manylion bach, falle adio manylion bach eich hun. So fi'n meddwl, mae'n dweud bod popeth yn pink ac yn fflyfflyd, so falle yna i roi oedd y papur wal blodeuog yn y car y fan. Jyst i edrych yn hollol cool, pink, fflyfflyd. Papur wal ddoniol. So gen i blat o bisgedi. Heb chocolate a squash. A wedyn ni gan i gael y trio fan hyn yn edrych mas. Falle, dyma. Derek. Mae Dilys, a mae hi'n bach yn bod. Ar y pwynt yma o'r stori, na ddim rhaid i nhw spoilers, ond maen nhw'n bach yn drist achos mae rhywun wedi dwy'n gadael y steddfod a dwi'n ddim yn siŵr pwy. So mae'n ystod y carafan, a wedyn ni dyma ni clem fan hyn. Beth sy'n sylio ar achterwydd. Falle ni gael clem dal bisged. Er bod yn chocolate ynddyn nhw, maen nhw dal yn trio bwyta nhw. Sef, bach mwy o flodau, a ydych chi'n gweld, mae llun fel hyn, er bod e'n sketchy, mae'n dangos yr holl bethau sy'n pwysig. Dwi'n meddwl bod llunellau yn arwain tuag at yr archferwyr mwyn i'n gallu gweld. O, dyn ni angen anti-Janet hefyd. Janet, ydw i'n Ie. So, rydyn ni'n gwybod am Auntie Janet. Falle rydyn ni'n cael llun gwahanol Auntie Janet. Mae'n rydyn ni'n ffitio mewn fan hyn, ydw i. Rydyn ni'n cael llun gwahanol Auntie Janet. Uh, achos mae'n un o'r cymeriadau yn y stori. So mae gyda ni hynna, rhif 50, rhif 51. Fi'n nodi o rhif, achos wedyn pan dwi'n gadael i'r awdur a'r um, Dwi'n gwmni gwybod ble dwi eisiau lluniau, maen nhw'n trio ffitio nhw mewn i'r llyfr o ran y sketches a gweld faint o sketches a ble maen nhw fod mynd. So, a ni'n ei llun o Auntie Janet, uh, beth yw'r neges? Mae'r internet yn llawn. O, oh, dwi'n neidio. Os yw'r internet yn llawn, Right, na ni chydig mwy o luniau. A gadewch i fi wybod os ydych chi'n gallu clywed yn iawn. Mm, okay. Sorry am y neidio. OK, so ni'n cael llun o Auntie Janet. So mae hi'n sipian ei degfed pan oedd y de. A beth arall ni'n gwybod? Mae popeth yn pink yn ei, yn ei carafan hi. A dyna fe, really. So, beth sy'n cool yw wedyn, mae gennych chi siawns i wneud be chi moyn. Pwy fath o berson yma ti Janet? Wel, sy'n lot o led o fi fan hyn, so am i gadael y tran yma, a chwynegu fat y pentwr, a ni'n llun o Auntie Janet. Llun 52. Rhywun sydd yn hoffi gweld pethau pinc ac yn yfed te. So dyma ni, na i wneud rhywun yn hoffi sipian, a falle bod ni'n slurpian i te. So gan ni gael paned y de fan hyn, lod y dros fe, a mae'n slurpio le. So dwi'n gael gwybod e.

pwy fath o wallt beth am ni gael bach o scarf. Mae o'n ysteddfod wedi cyfan, fath dwi ddim yn golchi fe. A Auntie Janet, gyda'i gwallt mawr, cyrliog. Na ni, yn sglwrpio. Eithr. A falle bod gyda'i Ci bach. So mae Auntie Janet yn slurpio i the. Dyna ni, Auntie Janet. A ni'n symud ymlaen, beth sy'n nesaf? Reit. La, la, la, la, la. Pwyntio dda, trwy ffenest. Mae dyn yn y garafan drws nesaf yn dal yma. Pawb arall wedi mynd i'r seremoni gyfeirio. Ydy o wir? Mae ati Janet gan edrych. Roedd dyn tal tywyll yn stelcian yn ffenest y garafan fawr drws nesaf. Wel, mae hynny yn od. Pam felly? Gronw ap garnant ydy'r dyn yna. Mae o wrth ei fodd efo barddoniaeth a'r steddfod. Dwi ddim yn meddwl ei fod wedi methu i'r un seremoni cadeirio ys i gamlynedd. Hmm. Reit, so dyna llun o gronw ap garnant. A pwy yw e? Mae e'n rhywun twyll tal yn ffenest carafan drws nesaf. So, beth am i wneud ffenest y carafan drws nesaf? A mae'n edrych yn chydig bach yn o'r gelwch o gwmpas y boi yma. Um, Siwr mae ffenest carafan yn edrych. Ar y pwynt yma, wrth sgetio, does dim ots mawr iawn os yw'n cael pethau yn edrych yn holl o gywir, jyst cael cyfle i gael y syniad. So, dyn angen rhywun sy'n edrych fel sy'n hoffi barddoniaeth. Be mae pobl sy'n... Be mae pobl sy'n hoffi barddoniaeth yn edrych fel? Wel, mae pob math o bobl yn hoffi barddoniaeth, so gan ni gael rhywun trwy'n mawr iddo fe.

Mae'n llen i lawr a mae'n jyst yn agor nhw i edrych bas. O, dyma fe, gronw ap garnant. Felly ni ddangos bod yn hoffi farddoniaeth, felly bod yna ambell i lyfr ar ei fwrdd. A'n edrych mas o'r pysgodion. A pwy yw Gwronu ap Garnant? Ww. Wel, gyda chi ddath y stori i ffynd o mas. Chos, wedi cael 20 munud o sgetio. Faint o chi sydd fyna? Mae'n ei chydig mwy o sketches, falle. A wedyn ni... Mae orffen rhag o fyny dechrau sgipio gormod. So, beth sy'n digwydd nesaf? Wel, mae trio eisiau mynd i weld pwy yw'r dyn yma, ac os yw'n gwybod unrhyw beth oedd yn gallu helpu nhw. Felly, safodd y tri ar eu traed a neidio drwy ddrws y carafan, a rhedeg tuag at y carafan drws nesaf. So, dwi'n meddwl bod yna llun fan hyn o action shot fan hyn o trio neidio i helpu. Nawr, nes i ddim dangos yn y lluniau gynnau, ond... Wel, dyma trio fel arfer, fel nes i ddysgu chi sut i wneud lluniau ohonyn nhw. Fel maen nhw'n edrych fel arfer, ond mae hefyd gyda nhw fel... Cymod, fel Iron Man a, a Batman a pethau. Wel, dyma costumes nhw, a dyn nhw ddim yn... Dyw gwisgo nhw ddim yn ddiddorol iawn, fatha hen llenni a fel onesie smotiog a het wedi mynd... cawron wedi mynd allan o pensils, pethe fel 'na, so... Mae'n neud nhw wedi newid mewn i'r costumes. Os ydych chi moyn copio nhw hefyd. Mae'n neud hyn a dan newydd. Llun 54. Trio neidio i radwy. So, gan i gael llun. Eto, gyda sketch, ni moyn i ddechrau Falle, hyd yn oed wneud... Right, dyma'r siap fi ma'n gwybod bod yn neidio mas. So allan ni gael... Mm, allan ni gael Derek yn y canol fan hyn. A mi'n gwisgo fatha het, sy'n bach fel het Captain America. Dyna fel adeinydd bach ar yr ochr, a fel duck fawr ar spring.

So os chi'n dangos rhywun yn dod tuag atoch chi, gael sut mae'r troed yma yn fwy a'r un yna yn llai, mae fel sydd yn dod tuag ato ni tyn bach. A'i cylogi yna, wedi gwneud allan o hen llenni, tu ôl o fe. So dyna Derek. Clem, Gwyneb Crwn, I het. Ond mae'n gwisgo fel cot, fatha cot gwyddonydd. O, oh, y music di stopio, mwy o music, dyn eisiau mwy o music.

Yn neud o mas yn barod am cyffro. Right, so un arall gyda ni sef Dilys. A mae hi'n gwisgo, yn gwisgo yma, ond hefyd weithiau mae'n gwisgo fel helmet. Dyma fe. Dyma ni fel fatha welder's helmet. So i'n gwybod pam.

Onesie smotio. So falle bod e ddim yn glir iawn beth sy'n digwydd, ond mae'n ddangos chi rhywbeth mewn funud. O, trad ar y onesie. Ti'n gweld, y camgymeriadau, a'i ffixo nhw yn hawdd iawn os chi'n gwneud Clean sketch fan hyn. Dyma nhw trio yn neidio i'r adwy. So mae'n neis i cael cyfuniad o luniau mewn llyfr. Falle rai sydd o just o gymeriadau, a gan beth un sydd gyda lot o gymeriadau yn nhw jyst yn neud rhywbeth i ddangos lle ydyn nhw. So ni'n dangos ble bod nhw yn y carfan, maes carfanau. A weithiau dyn ni moyn shot, action shots o cyfro. Nawr, ar ôl wneud y sketch yma, dwi'n meddwl, o, oh, dwi'n siŵr am freichiau Derek. Ti'n mynd edrych bach yn rhyfedd. So, allwch chi newid nhw, ti'n meddwl? A dwi'n gwybod... Fi ddim eisiau gwneud y dwylo yna. Achos dwi'n gwneud yn y sketch, dwi'n sbwylio'r llun gorffenedig. Beth am i fi wneud, os ych chi moyn, gweld be dych chi'n gallu gwneud o'r cam nesaf. Falle na i ddangos i chi sut i wneud y cam nesaf uh, wrthnos nesaf, ond, os ydych chi gael syniad, gan bod hwn yn light box, ydych chi'n rhoi papur o dan o fe, y sketch, ac o roi papur arall ar ei ben, Ti'n gweld, ydych chi'n gallu gwneud just about gweld trwy. Allwch chi roi hwn ar ffenest, os ydych chi'n moyn, os ydych ffenest ydych chi, allwch chi roi y sketch yn erbyn y ffenest. Bach o tap selo yn y cornel, tap selo, tap selo ar y ffenest, a darn bach arall arno fe, a byddwch chi'n gallu gweld trwy'r papur. Dim angen defnyddio papur tras, ond papur arferol, papur printer yw hwn. A roedd ar ben, a wedyn allwch chi gweld y llunellau, a ydych chi'n gallu dilyn y rai ydych chi'n moyn wneud. Felly, falle bod fi'n dweud moyn dweud i'r pen. Ydyn, dwi'n pen yn gweithio. Oce. Okay. So, ydych chi'n gweld, allai dilyn y llunellau yna yn y sketch. Ond dim ond yr rhaid dwi'n hoffi, dim ond y llunellau da.

A'r gwallt yn stico mas o'r top. A mae'n barod am antur a wneud y traed y tro yma yn gywir. A hwn i gyda zip. Ac yn gweld, dwi'n gwneud llun llawer fwy gorffenedig, mae'n just wneud y sbotio ar i chi. A gobeithio bod chi'n dilyn a wneud llun eich hun o trio sy'n ni'n cael gweld. A diolch i chi gyd am Dilyn criw celf pob dydd mor ffyddlon. Mwy i ddod, a'i nôl o fori i wneud fideo arall am adio fwy o symudiad i'ch lluniau. Ond beth am i chi mynd ati i ymarfer neu fwy o symudiad uh, falle yn yr bit o'r llyfr yma mae'n postio. So dwi'n troi hwn i ffwrdd. A chi'n gweld, gyda ni llun fwy gorffenedig o trio yn neidio mas, falle bod ni'n wain mwy o llinellau. Fe. Cofio fi'n dweud, os chi'n rhoi llinellau yn dod mas, mae'n edrych fel yn ychwanegu at yr antur, a dyma nhw'n barod am antur. Felly, dyna ni am heddiw, sesiwn criw celf am trio sketcho. Byddai wedi gorffen gweddill y sketches yn llyfr heddi. So, tro nesaf, dyn ni'n gwneud sesiwn byw. Falle byddai'n dysgu chi am sut i ddefnyddio rhywbeth special sef un o rein, achos dyna sut dwi'n neud yr inc yn y llyfr yma yw trwy ddefnyddio pen, oops, camera, dip pen fel hyn dyn ni'n galw fe. A mae'n chance i splatro ink dros bob man a dros y nwyloedd. So falle na ddangos hwnna tro nesaf. Ond tan hynny, joiwch arlunio, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, neu chi fori. Hwyl!